July bosome da ɛtɔ so aduonu nwɔtwe. Cape Coast High Court akɔ asetena wɔ Mfinfin Mantam na afe a ɛtwaa mu a aba a yɛkɔtoeɛ no, abɛtɔ mpasua akɔnyadeɛ no ase nnɔfo a ɛwɔ Mfinfin Mantam twom a mentwee mu betwani ne koro a bɔeɛ ebi akɔ so wɔ hɔnom ama ɔpaani baako a wɔfiri Asen Breku, Michael Ankoma Nimfa. Wɔde asɛm no kɔ akɔpue mu wɔ kɔɔto. Ne nsɛm yɛ tiawa. Mpanimfoɔ se sɛbi asisie ne nkwasɛsɛm nti a ɛyɛ a kɔɔto dan si hɔ no aba a wɔtoeɛ. Ɔpanin a wɔdii emu nkonim a ɔtuu frankaa de maa NDC kyinii amanyɔkuo Joe Kwakye Kwesi no, ɔyɛ obi a ɔkuta krataa sɛ Canadani na ɔsan nso akuta krataa sɛ ɔman Ghanani a ɛno yɛ dual citizenship. Na wohwɛ Ghana ɛyɛ yɛn mammara constitution a, ɛkyi. Etia, ɛkasa tia sɛ obi bɛkuta ɔman foforɔ so krataa na ɔyɛ Ghanani na ɔba ba bɛpere sɛ ɔba abɛpere ɔmanpanin anaasɛ mmarahyɛ badwa akonya anaasɛ diberɛ kɛseɛ biara wɔ ɔman Ghana mu a ebi koraa mpo asi da ma onipa ko a ɔyɛɛ saa no. Ɛsei a merekasa yi, yɛde no kɔɔ ɛyɛ asɛmdibea ma asɛm de bɔɔ no no, yɛde no kɔɔ afiase. Enti asɛm deɛ no akɔ so ara ama ɛnnɛ da yi na kɔɔt atemmuo baeɛ. Ɔtemmufɔɔ Justice Kwasi Boakye na ɛtena kɔɔto adaka mu na ne nsɛm yɛ tiawa. Deɛ ɔka nyinaa ne sɛ afe a yɛtwaa mu aba a yɛkɔkɔtoeɛ no, Asen North abatoɔ mpesua so wɔn MP Yɛwura Kwakye Quayson gye sɛ ɔnyɛ mmarahyɛbadwani bio. Enti deɛ wɔka nyinaa ne sɛ wɔsrɛ sɛ yɛntwa abato no deɛ sɛ wɔtwa mu ankasa a yɛnsan so nkɔto aba no foforɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛboa ma pɛrepɛreyɛ aba. Berɛ a ɔpanin no bɛfaa krataa sɛ ɔbɛpere mmarahyɛbadwa akonnwa no, na ɔkuta krataa sɛ ɛyɛ Canadani ɛnna ɔsan so yɛ Ghanani. Enti ɔkɔba ne saa na ɛteɛ mmara. Enti saa mmerɛ na ɔbɛfaa krataa na saa tam no na nka wɔde ato dwa sɛ wɔnyɛ Canadani deɛ a Kae mmara no ma kwan. Nanso saa mmara yi, na ɔda so ara yɛ Canadani, ba saa nso yɛ Ghanani. Enti etia mmara. Enti ɛnnɛ da yi kɔɔto no ahyɛ sɛ ɔpanin no, ɛyɛ abatoɔ mpɛsoa akwannya a ɛkuta no sɛ mmarahyɛbadwani no, wɔmfa ntoɔ na mpanimfoɔ nyɛ nhyehyɛeɛ na wɔnkɔ abatoɔ so nkɔto aba bio. Enti ɛno bɛyɛ mpoturupu abatoɔ. Enti wohwɛ sɛdeɛ kɔɔto asɛm deɛ no kɔeɛ no a, na ɛkyerɛ sɛ ɛɛ abatoɔ mpɛsoa akwannya no, Na anka wɔn nyinaa kuta ɔha ne aduasa nson, ɔha ne aduasa nson, 137, 137. Enti ɛnnɛ yɛhwɛn baako afiri hɔ deɛ a, na ɛsɛ NDC amanyɔkuo no kuta ɔha ne aduasa nsia, ɛna NPP amanyɔkuo kuta ɔha ne aduasa nson, 137. Enti ansa na yɛbɛkɔ akɔyɛ by-election, putupu abatoɔ no deɛ, sesei no ɔpanin no, Kɔɔto kyerɛ sɛ wɔnyɛ mmarahyɛbadwani abien mu, enti wɔmfa akonnwa no ntoɔ kɔpem sɛ Electoral Commission bɛyɛ nhyehyɛeɛ na yɛakɔ akɔyɛ mputupo abatoɔ ama pɛrepɛreyɛ aba so wɔ Ghana yɛka bi ma menka bi nhyehyɛeɛ mu. Na ɛwɔ saa nsɛm yi mu, ɛberɛ a ɛbɛtɔɔ dwa ara pɛ sɛ seesei deɛ Owura Gyekye, wɔnyɛ mmarahyɛbadwani bio no, ɛna ama dɔm kumaa no Wɔn a ɛwɔ mmarahyɛbadwa fie no wɔn pɛ no na ɔde wɔn ano Owura Haruna Idrisu wɔde ato dwa sɛ atemmuo no deɛ nokorɛ ni ɔno n'adwene mu ɔhwɛ a ankɔ yie. Sɛ nti ɔse ankɔ yie no ɔkyerɛ a na ɛyɛ kwan bi so a ɛyɛ kɔɔto no pɛ sɛ wɔfa so na ɔte mmarahyɛbadwafoɔ wɔ dɔm kumaa no nɔma no so sɛ yɛkɔto aba no wieɛ no na ɛpaeɛ ɔha aduasa nson ɔha aduasa nson no seesei kɔɔto no pɛ sɛ ɔfa kwa biara so na ɔhwɛ a wɔn deɛ no so na NPP foɔ no kura dɔm kɛseɛ no wɔ fie hɔ a nneɛma a wɔbɛyɛ nyinaa no na kyerɛ sɛ wɔka a wɔyɛ dɛn koraa a dɔm kumaa no ka ho bi a ɛntumi nyɛ yie. Wɔasan akyerɛ mu sɛ saa adeɛ no a ɛkɔ soɔ no ɛwɔ sɛ Ghana mmarahyɛbadwafoɔ no hwɛ no yie ne aban no ɛfiri sɛ ɛnyɛ adeɛ a ɛbɛma wɔn nso agogogo wɔn ho koraa wɔ tumi ne sɛdeɛ wɔyɛ wɔn nneɛma biara hɔ sɛ nka na mmara no anaasɛ ɛma no ɛmu akyɛ pɛ no Obiara kyerɛ n'adwene ma ɛyɛ pɛpɛpɛpɛ, na ɛnnɛ deɛ ɛkɔba sɛ baako rehom baako so deɛ a, na ɛnneɛ asɛm no, ɛyɛ adeɛ a ako atia wɔn pa ara. Na wɔakyerɛ mu, wɔse, Ɛnyɛ adeɛ a saa asɛm yi wɔbɛgya ato hɔ ara sɛ ɛberɛ a ɔtemmufoɔ Kwasi Boakye ka wieeɛ ara nti no, wɔafa no saa. Ɛkwan biara so, wɔbɛsan atim bio wɔ kɔɔto a ɛbɛyɛ appeal ansa na wɔahunu sɛ Sɛ wɔadi fɔ a, wɔadi fɔ, wɔnni fɔ nso nso a, wɔgyina wɔn nan so sɛ NDC amanyɔkuo. Owura Haruna Iddrisu. We are addressing you on some developments from the Cape Coast High Court which seeks to suggest a possible by-election in the Asin North

With the developments happening but as I've assured you we remain unshaken, we remain very resolved and cooperating to support.
Wei ɛyɛ Owura Haruna Iddrisu a ɔno ɔyɛ Tamale South mmarahyɛ badwani na ɔkɔ a NDC dɔm kuma no ano a ɔno ɛna ɔyɛ panyin a ɔde wano ɛna ɔde nsɛm yi ato dwa ɛnɛ da yi a Cape Coast High Court sii so sɛ ɛyɛ Owura Joe Quayson Gyekye no ɔnyɛ mmarahyɛbadwani bio nti Electoral Commission mmoaboa no ho na ɔnkɔto aba mputupuru so wɔ hɔ. Yɛn Wura Haruna Iddrisu kasa wieeɛ pɛ na Majority Chihwip a ɔno sɛ ɔman mmarahyɛbadwafi Yɛn Wura Frank Anodom Prɛso kasaeɛ. Wɔse wɔn koraa deɛ wɔn huu firi tete Adeɛ no esi yɛ apɛ na ɔse mm mm mm adeɛ wei deɛ ɛdɛ yɛ papa yi yɛde asɛm no kɔ court a ɔbɛdi emu nkonim. Enti ɛɛ January ɛbosom a ɛtɔ so nson ɛmmerɛ yɛde ɔmanpanin si akonya so yɛto aba toɔ wie yɛ pɛ ɛna ohun sɛ papa no wohwɛ sɛdeɛ asɛm no si kɔ no a ɔbɛdi emu ntwerɛ nti na ɛnyɛ nwanwa sɛ ɛnɛ da yi court atemmuo firi Cape Coast aba a akyɛ sɛ abatɔɔ a yɛto yɛ ɛwɔ Assinnoff mfimfini mantam no ɛma yɛwura Kwakye Quayson ɛyɛ ɛɛ mmarahyɛbedwani no court no ntwam na ɔnkɔyɛ mputurupu abatoɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛboa ma nneɛma nyinaa akɔ so de ama yɛn. Yɛwura Anɔdɔ Mprɛ toa ne nsɛm so no na ɔkyerɛ sɛ, Ná dɔm kumaa no taa papa no akyi, mpo wɔnim sɛ papa no n'asɛm nyɛ dɛ, nanso Cecilia na wɔdi n'akyi di n'akyi saa. Enti sɛ ebia wɔkɔ abatoɔ mmarahyɛbadwafie na sɛ ebia wɔrefa adwene a, na wama kwan ma papa no afa adwene no bi. Wɔbɛhyɛ mmara a papa no hyɛ mmara no bi. Na wohwɛ nansa yi ara dan koraa mpo no, ɛmene a ɔkɔ akɔto aba na ɔde ayi Yɛwura Aban Kingfors Mane Bagbin, Mmarahyɛbedwafi Akyeame Hene koraa no, wɔhyɛɛ sɛ nka wɔmma no nkɔ. Nanso wɔde se, peneɛ ne asetele a wɔde wura mu a ɔkɔ kɔto aba yi de yi Yɛwura Aban King Charles ma ne babem. Enti wɔn de, ɛnyɛ wɔn nwa sɛ papa no, wɔdi ɛyɛ abatoɔ no mu ntwo. Wɔse, August bosome no wɔ ɛyɛ afe a ɛtwaa mu no mu koraa no, anaasɛ mmerɛ a na yɛrekɔ akɔfa nkrataa no, saa berɛ no na papa no da soɔ yɛ Canadani a na wɔmfaa ne nkrataa no ntoo hɔ nom. Enti sɛdeɛ Ghana Mmamra no teɛ no, Article ninety four, Clause two A no, yɛn nyinaa yɛnim, yɛakan, ɛbi asi da. Enti na ɛnyɛ nwanwa sɛ papa no ɔbɛdi ntwo wɔ Court asɛmdie mu ampa ni ampa ara ne nua ne ampa a court ahyɛ sɛ yɛnsan so nkɔ abatoɔ foforɔ so a ɛno bɛyɛ mputupu abatoɔ wɔ Ase North wɔ Mfimfini Mantam. Ladies and gentlemen, it's important for us to recognize that if you recall, even before we were sworn in to be part of the eighth parliament, ab initio in the chamber, we

vindicated because from the day one we had made our point abundantly clear that the member was invalidly elected and lo and behold a court of like proper jurisdiction has come to
yɛwura frank anɔdɔprɛ majority hwehwepɛ ɔman mmarahyɛbadwafie ɔtoa so biom sɛ asɛm adie no baeɛ na atemmuo no baeɛ no Asɔnkofo mpɛ sɛ wɔn twe executive no ɛkyerɛ sɛ ɔmanpanin na pamfo ɛde wura nsɛm yi mu wɔse yɛwɔ separation of powers enti aboa bi wɔ baabi ɔdidi na nano ɛkɔ kɔpem enti wei no ɛyɛ ɛmrahyɛ badwafoɔ na ɛnyɛ ɔmo asɛm enti ɔbɛsrɛ sɛ hwɛ no yɛantwe ɔmanpanin ɛna afei so na pamfo a wɔn ɛyɛ executive ɛwɔ ɔman no nkorabata ɛnsa no baako no yɛnfa wɔn mmɛwura mu enti wɔse sɛ court atemmuo ba na sɛ wɔmpene so ɔne court no ɛnyɛ adwene a

We should subject ourselves to the due process and where we think that we can make an appeal, we make necessary appeal accordingly. Ɔse yɛmfa obuo ne anidie mma atemmuo adwuma no. Enti sɛ court atemmuo ba na sɛ ankɔ yie amma wo a, deɛ woyɛ ne sɛ appeal na wobɛkɔ na mmom Hɔ na yɛantwetwe yɛn mpanimfoɔ bi din mfa nwura mu sɛ Executive no yɛ ɔman no nsa anaasɛ nkorabata baako. Ɛna afei nso atemmuo adwuma ne mmarahyɛbadwadeɛ wɔ hɔnom. Enti sɛ kɔɔto atemmuo ba na sɛ wonte ase a, wobɛtumi asan so akɔ hɔ bio na wakɔ akɔyɛ appeal wɔ kɔɔto akubaatan. Enti wɔbɛsrɛ sɛ atemmuo no aba na sɛ wo a wonte wo ho ase no, kɔ kɔɔto biam na gyaa sɛ yɛbɛtwetwe mpaninfoɔ bi din awura mu no, ɔse ɛkɔba no saa a, ka bi ma me nka bi Democracy a Ghana yɛ preach na ɛka ho asɛm no ntimi ɛnye ɛnyini Majority Chihwip Frank Anodɔmprɛ. Na saa nsɛm yi ara mu na obiara nim sɛ Alex Segbeffi a ɔyɛ NDC ni mapa a ɔreka NDC akukudam no ayi ne firi mu a na wayɛ mfomsoɔ. Wɔkyerɛ anaa ɛnɛ Cape Coast High Court asetena a ɔkɔeɛ na wɔde abɛto dwa asi ne pii Sɛ Owura Joe Gyakye Quayson ɔnyɛ mmarahyɛbadwani wɔ Asin North bio na yɛnkɔto no foforɔ no, ɛyɛ adeɛ a ɛnha NDC amanyɔkuo no kwan biara so efisɛ wɔn deɛ wɔnim sɛ, sɛ yɛkɔto aba bio oo, sɛ nso nso ayɛ appeal no oo, NDC amanyɔkuo no bɛdi nkonim. Owura yi kyerɛ mu a, na adeɛ no ɛmu da hɔ. pefee sɛ owura yi, ɛnyɛ saa nneɛma yi a yɛreka fa ne ho wɔ kɔɔto nnɛ yi saa na ɛteɛ. Nanso nnipa binom pɛ sɛ ɛkyerɛ saa. Ɛnneɛ sɛ kɔɔto no asi no pi koraa a, appeal nso nso wɔ hɔ, enti wɔbɛsan akɔtim bio na wɔatie asɛm no mu ansa na wɔate wɔn ho ase. Nanso mpo sɛ ɛkɔba sɛ wɔsan di fɔ na ɛba abatoɔ bio sɛ hɔ yɛnkɔto a, ah, NPP bɛyɛ dɛn na wɔatumi agye saa akonnwa no? Akonnwa no deɛ wɔtwe wɔn tɛn, ɛyɛ NDCfoɔ dea. Momma yɛntie Owura Alex Segbefia.

with regard to uh, this type of a scenario. To circumvent that and not let the Supreme Court have its say on this matter, we think is unfortunate.
nsuafoɔ wei yɛ owura alex sɛgbafi a ɔno na ndc amanyɔkuo no mu ɛnɛ na wɔka nipa dodoɔ a wɔn nyinaa bɔ anan ɛkɔ cape coast kɔɔtoɔ na wɔkɔtiɛ wɔkɔ deɛ nokorɛ ni na wɔn ho yɛ wɔn dɛ sɛ ɔkura asɛmpa nanso ɛbɛtɔ dwa sɛ owura Ɔtɛmmuafoɔ de too dwa sɛ, Ee! Gyensu ɛɛ Kwakye Kwesi, wonyɛ mmarahyɛbadwani bio no, na wɔn nyinaa atɛ baafɔ. Nanso wei deɛ, wɔantumi anka no kɔɔto dan mu hɔ o. Ɛyɛ kɔɔto dan akyi abooboo a na ɛno deɛ yɛapue dan mu hɔ nti na ɛma ɔnyaa kwan a ɔno nso ɔkaa nsɛm sei. Enti ɛɛ kɔɔto akyi abooboo no na ɛɛ deɛ wɔfrɛfrɛ mmabunu dɔm, National Youth Organiser, MMPP Ameriko no yɛ Henry Nana Boakye Nana Bii. Wɔde ato dwa sɛ wɔn de wɔn ani agye papapapaapa ɛnɛ akɔ yi ama wɔn wɔn bɛdidi papa ɛne afufuo deɛ wɔn ahwi bi paa ɛ ɛ ɛne abɛnkwan ne nkratekwan wɔsi kɔɔto atemmu ɛbaeɛ no deɛ wɔn yɛ satisfied wɔn gye tum wɔn ani agye wɔn pene so kamakama paa Eti Kyprus High Court o, ɛna ɔkɔ asetena na wɔahyɛ sɛ Arsenough abatoɔ mpɛsoa akonya no, wɔnsan nso nkɔyɛ Mputupo abatoɔ biom o, efisɛ wɔn mmarahyɛbadwa ni Wura Joe Kwakye Quayson na wɔn nsam fantaa sɛ ɔbɛpere mmarahyɛbadwa efisɛ na ɔkuta Canada aman no krataa abere a ɔbɛfaa krataa sɛ ɔbɛ sɛ ɔpere mmarahyɛbadwa akonya no. Eti saa bɛ na nka wɔde ne krataa to hɔ sɛ ɔnyɛ Canada dehyeɛ biom deɛ a, na nka Ghana Mmabra Article 94, kɔ so na ɛnkasa ntia. Nanso saa berɛ no ɔda so kuta krataa sɛ Canada ni deɛ yɛma mmara eh, Article 94 clause 2 no ɛkasa eh, de atia. Ɛnti Nana Boakye sɛ wɔn ani agye paa, wɔn ne kɔɔto no ɛyɛ eh, adwene, wɔn ani agye paa sɛ akɔ yie ɛde ama wɔn. Ɛnti wɔn wɔ NPP foɔ deɛ wɔn ani agye babababa. Enti deɛ wɔrehwɛ nyinaa ne sɛ atɛntenenee ayɛ adwuma, na afei nso rule of law, rule of law da bi a ɛka ho asɛm no, ne demokrasi wɔ kɔɔto atɛntenenee mu no, ne nyinaa ayɛ adwuma. Enti wɔse mmerɛ a ɔtɛmmuafoɔ no rekasa no, atemmuo no mmerɛ a wɔrekenkan no, wɔde dɔnhwere baako, one hour, na ɔde kenkaneeɛ, ɛnneɛ Heslɔship kasa na ɔkyerɛkyerɛ mu sɛ ɛtia Ghana amammerɛ, Article 94, sɛ ɔkuta ɔman bi so krataa, nanso ɔsɛ Ghanani, na ɔkyerɛkyerɛ mu ara na ɔde baa sɛ international law, yɛwɔ amonɔne amonɔne mmerɛ a ne nyinaa so ɛkasa tia, enti Canadian Citizen Act no koraa no, ɛsa so kɛtɛ kasa tia sɛ woyɛ Canadani, na wosan nso wɔ ɔman foforɔ so krataa na wobɛba bɛpere tumi. Enti saa mmara no pɛpɛɛpɛ na yɛde yɛ adwuma wɔ ɔman Ghana mu. Enti ɔse wei no deɛ, hɛ, deɛ asi no ɛnyɛ asi awie. Na sei deɛ wɔayɛ krado paa ɛretwɛn Electoral Commission sɛ ɔbɛyɛ mputurupu abatoɔ, by-election, wɔ Assin-North mfimfini mantam mu. Today is another victory for rule of law. This is a petition that was filed by our own friend Michael Ankah Nimfa.

Mmabunu dɔmfrɛfoɔ ma NPP Ɔsorokokuo amanyɔkuo no ne eh, Nana B, Nana Boakye Henry. Na ɔtoa so biom na ɔse wɔn NPPfoɔ de wɔn gyina hɔ ma atɛntenenee na afei suru wɔ floor sɛ mmara bɛyɛ adwuma. Enti na nka NDC amanyɔkuo no pɛ sɛ wɔn de technicality sɛ hwi Ghanafoɔ a na adehyɛ wɔ asenofo wɔn right no wɔn agyidi fi wɔn nsanom so hyɛ ɛko wei. Yɛbɛgyinam ne ako ama wɔn, ɛna wɔn nso ani bereɛ konkonkonkonn yɛ a nkunimdie atumi aba de ama wɔn. Enti wɔse sɛ NDC foɔ pɛ sɛ wɔn tiatia Ghana amammerɛ no so deɛ, wɔn ntwe da ma no nyɛ adwuma. Ɛno nso kyerɛ mu sei. Let me also state that we in the NPP.

Atiefoɔ eh, asɛm no ara no no na wɔakyerɛkyerɛ mu sɛ eh, wɔn ntena ase eh, nhwɛ eh, ma eh, ɔmanfoɔ fa ahodeɛ ne ɛnye eh, mfiri wɔn nsam sɛdeɛ na MPPfoɔ ka saa eh, wɔn pɛ sɛ wɔn kyinkyim wɔn nsa na eh, abato a adehyɛ no kɔto yɛ no wɔn de mmara ne technicalities di wɔn no wɔ sɛ nte saa nyɛ no korɛ koraa wɔ se eh, ɔ, ayi eh, mmara korɔ no a yɛde dii eh, kane eh, mmarahyɛ badwani yɛwura eh, sakande no Saa pɛpɛɛpɛ na yɛde adi Yewura Kwakye visa. Ɔno na okuta aman mmienu no so nkrataa pɛpɛpɛɛpɛ na asi Papa Wedeɛ mu a kɔɔto no ahyɛ sɛ yɛnkɔ nkɔto aba foforɔ bie mu. Ɛno yɛ mputuuho abatoɔ, by-election, a wɔrehwɛ anim sɛ Electoral Commission bɛhyɛ da na wɔakɔ akɔto aba bie mu. Henry Nana Boakye, Mmabunu Dɔmfrɛfoɔ ma NPP amanyɔkuo. Na ɛberɛ a Owura Alex Segbafia ɛreka sɛ saa asɛm yi a abɛtɔ dwa yi, ɛnyɛ adeɛ a ɛha NDC amanyɔkuo no mu nnipa koraa no, efisɛ ɔnim sɛ sɛ yɛrekɔto bio anaasɛ kɔɔto na wɔrekɔ no, wɔbɛdi nkonim no. Owura Rockson Nelson Demmafeakpo, ɔyɛ mmarahyɛbadwani wɔ South Dayi abatoɔ mpasua so wɔ Fira mantam, ɔse nokorɛ ni, wɔn deɛ asɛm no aha wɔn wɔ mmarahyɛbadwafie, Wɔkyerɛ a na mmarahyɛbadwafoɔ a wɔyɛ NDC foɔ no nkanka bɛtɔ dwa sei ama wɔn so ateɛ no ama wɔn tumi ne wɔn ahoɔden no so ahwan kakra. Nsianansi adeɛ sɛ nka Ghanafoɔ bɛhwɛ a adeɛ biara a wɔyɛ no fie hɔ biara na ɛmu akyɛ tu nti wɔkasi wɔn bo sɛ yɛn yɛpɛ sei yɛn yɛbɛyɛ ne sei na ɛyɛ adwuma nanso ɛkɔba sɛ wɔn so te no a na ɛyɛ adeɛ a ɛkwan bi so no ɛbɛha wɔn. Wɔkyerɛ a na ɛnɛ Ɔtɛmmuafoɔ Justice Kwakye eh, Kwasi eh, de eh, Kwasi Wakye de nsɛm yi ato dwa pɛ no ɔse kai asɛm foforɔ ɛyɛ aba na ɔman yi sɛdeɛ ɛpɛ sɛ ɛkɔ no wɔkyerɛ a na by election koraa no sɛdeɛ ɛkɛse wɔ mu no ɛno na ama ndc foɔ ani abere no na ɛnyɛ sɛ wɔn nso ateɛ no mpo kwa ɛka wɔ mu enti yɛbɛkɔ akɔbɔ saa ka yi wɔ berɛ a ghana yɛn nyinaa anim sɛ saa berɛ yɛn ho kyere yɛn deɛ na ɛneɛ nka wɔn yɛ appeal na wɔn di bem no a na nka ɛno ɛyɛ paa wɔse mmom onim sɛ wɔn a wɔyɛ lɔyɛni Enti nneɛma yi nyinaa fa ne mmara kwaa so na ɛreyɛ adwuma. Nanso, ɛnde sɛ amanyɔkuo no mu akyitaafoɔ nka wɔn akoma nto wɔn yam na wɔhunu sɛ amanyɔkuo no wɔmmerɛe ɛna wɔn nsam mmui ɛna wɔnyɛɛ wɔn adwene sɛ wɔbɛgyaa saa asɛm wei mu saa na Owura Gyakye Kwesin yɛapam no ama obi foforɔ aba sɛ wɔyɛ NDC ni anaasɛ MPP ni na mmom wɔn deɛ

to stay the execution of the of the order of the court emanating from the ruling uh, pending the final determination so he can continue to work.
Okay, we ɛyɛ owura Russian Nelson Damumafiakpɔ wɔyɛ mmarahyɛbadwani wɔ South Dei abatɔ mpɛsua so firi amantam mu NDC tim no ɔka ho bi ɛna wakyerɛ nsɛm mu ɛsɛ yi. Ɛɛ Lamsi. Mm.

so wɔ ho ɛna ɛɛ maame baako no nso so deɛ no nso so wɔ hɔ sɛ etu maame no ɔno nso kura ivorian identity ɛne ghanaian identity ɔno nso mm. ɛwɛn ne yɛ na ɛno nso so ɛhɔ yɛ dwomɔrɔ dwomɔrɔ ɛno nso nso ɛɛba edi nke sɛ sɛ ɛno nso ɛbɔ etia ndc a wɔn nso bɛte two na wɔn aba one thirty five na wei mu akɔ one thirty seven one thirty eight. Ɛhɛn, one thirty five, one thirty eight. Na afei deɛ ayɛ clear majority. Na independent no nso ayɛ adwuma. But me wɔ questions bi wɔ hɔ, mo yɛn pɛ lawyer foɔ mmisa. Nti asɛm biara papa yi watena mu bi a afi yi ahyɛ no sɛ mmara no agye ato mu no. Seesei yɛbɛkɔ akɔsa mmara no anaasɛ yɛ mmara wɔ ɔman mu. Light FM. Kɔmɛti a ɔwɔ so anaasɛ eh, sɛ eh, committee decision a ɔteki biara ba fie hɔ nti okay. finally ne fie no na yɛ adopt a na yɛ ha nti ɔmo ɛbɛ bobo ho wɔ committee na ɔsɛ ba fie nti mmerɛ biara a watena mu a yɛahyɛ sisi ɛyɛ adwuma anaa mm. yɛbɛtwam ebio soso no sɛ ɔto aba no bi ma ɛyi abamba ben abamba ben abada sɛ wɔn mo blan bɛt wante aseɛ ɔtoo bi ɛhɛn ɔtoo hmm. bie no sɛsɛ obi bɛtumi de akɔ court sɛ ɔnte aseɛ sɛ abamba ben ɔno nso deɛ yɛ ntwam nto no foforɔ anaa sɛ sɛ wotee deɛ baako no firi ma still abamba ben wɔn
ɛno no na na ɛmu ɔke sɛ abamba ben one thirty eight one thirty six. ɔde mmienu na etu ɛkɔɔyɛ etu pɔrɔsa maakɔkɔe eti asɛm kɔn yɛnfa nsɛ maame no nso ne deɛ no ba ɛnu pa asɛm ka o dabi na mmerɛ mu deɛ nyɛ sɛ wa sɛ wɔ ka to hɔ fi sɛ asɛm nso bɛba owuo ho ana adwene ho sɛ bɛba danso wotu mu tɛn wobɛwu etu o o yɛ ɔplan a nnipa biara yɛ owuo pono a ɛka ho so aho nti seesei. okay sɛ deɛ ɛɛ mm. eh, sɛ deɛ ɔka no mm. okay sɛ ɛɛ eh, abatoɔ mpa so ɛkonya ɛne deɛ ɛna sɛ sɛ yɛ hwan ebetumi mm-hmm. aba sɛ sɛ deɛ ɔka no sɛ obetumi ahwere na yɛ one thirty six. 138 na ɔsan wei ne so na sɛ ɛsan bɛyɛ 137 137 ɔwɛne afɛ bate hɔ no koraa ɔwɛne a Wɔn parliamentary na na numerical strength no deɛ ɛbɛyɛ pɛ na asɛm bi a wɔtena mu a yɛ decide ɛbɛyɛ mmara ma ɔman no mmara no bɛyɛ adwuma anaa wɔn ti aha olusu a sɛ ndc lusu saa seat na aha saa mmara no bɛyɛ adwuma ɛkyerɛ kɔ abusuafoɔ saa nsɛm wɔ yɛ a mo ntwɛn mi mɛpɛ ne nkyɛn mu ɛde abira mu yɛda so gyina kɔɔto a nansa ntam ɛna ɛkɔbaa sɛ dr stephen opuni Ɛberɛ bi a atwam, ɔno na na kokobɔ do ɔda ano. N'akatua deɛ, nokorɛ ni, na ɛyɛ bafuu. Nanso ɛnnɛ yi deɛ na ɔwɔ eyi ɛyɛ deɛ ɔte so a owura edu ɛgye no. Ɛyɛ bafuu koraa kyɛn owura opuni deɛ no. Na nsɛm no kɔbaa sɛ, ɛberɛ a ɔdii n'adeɛ wieeɛ no na Ghana ban tena aseɛ hunu sɛ Dɔkta Opuni ɔfaa akwammɔne bi so maa Ghana ban bɔɔ ka. Ɛka a ɔmaa Ghana ban bɔɔeɛ no na ɛyɛ two hundred and seventeen million dollars. Na kyerɛ sɛ abusuafoɔ, sika no ebi wom paa ɔpepepepe asɛm na yɛka yi o a ɛkyekyere kuro na ɛsan esisi factory ahodoɔ de ma ɔman mu nipa nya adwuma ɛyɛ na ɛno ɛna ɔse wɔama n'ani ana hɔ afa ne nsa so ama ɔman no abɔ ɛkabɔne na ne nyinaa ɛyɛ fertilizer bi a ɔse ɛkɔfa berɛ ɔman akuafoɔ na wɔde ɛyɛ adwuma ho nsɛm ɛna ɛkɔbaa sɛ owura yi ɛkɔfaa ne nsa so saa na ɔka Wɔne nnipa mmienu a Owura Seidu Agongo ka ho bie ɛna saa bere deɛ wɔn nyinaa wɔgyina court. Na nansɛ ntɛm ɛbɛtɔ dwa sɛ otemuafoɔ a wɔte asɛm no mu eh, Justice Clemence Ohonyanuga, Dɔkta Opuni alɔyafoɔ ɛtwerɛ kɔɛ sɛ ɔmpene ɛma ne ntena asɛm no mu ɛfiri sɛ wɔn ara ahunu sɛ abatoɔ a ɛtwaa mu yi no ɛyɛ Nana Dankwa Akufo-Addo ɔkɔbɔɔ ntoa maa no wɔ ne mpasua so. Ɛberɛ a na ɔnya kwan kasa wɔ dwumadie bi aseɛ no, wɔkaa no pɛn sɛ obiara mmoa Nana Adankwa Akufo Addo na wɔmɛdi adeɛ bio firi sɛ papa ɛfiri SHS no a wɔde baeɛ no aboa ama ɔman yi obiara ɛnneɛ mfa ho baabi a woteɛ kuro a wowɔ mu kasa a woka anaa ɔsom a wowɔ mu obiara nya so mfasoɔ nti wɔkura adwempa nti amanfoɔ nto abanoma no Ebinom nso nso kyerɛ a na saa asɛm no a ɔkaeɛ no nti no ɛneɛ wayi ne ho ayɛ campaign de ama ɔmanpanin a ɛnni sɛ ɔtra asɛm kɛseɛ sei so wɔ Supreme Court na ɛno na ɛkɔbaa sɛ nsɛm no ɛbobɔ ara no ɛwɔ kɔɔto no wɔsan atwerɛ nwoma bio ɛkɔmaa na ɔne mprenu so boson bɛyɛ sɛ mmiɛnsa atwa mu yi sɛ Na lɔyafoɔ se ɔma no ntena asɛm no so ɛfiri sɛ wɔahunu sɛ wɔayɛ campaign de ama Nana Addo. Na afei wɔn kɔ nso nsɛm biara na wɔyɛ ne mmara nkumankumaa bi a ɔde rewewe wɔn no asɛ ɔpɛ sɛ kwa biara so ɔbu Owura Opuni fɔ. Na ɛno na lɔyafoɔ no twerɛeɛ no na ɛtwe ma mentwe Kɔɔto dii kan bɔ guu Cape Coast hɔ, nanso akyire yi ebi san gye toom ma wɔtenaa so. Ɛnnɛ, atɛmmuafoɔ akɛseɛ nnum a wɔwɔ man mu akɔ asetena ama Justice Jones Victor Dotse watena mu, na deɛ akɔba ara ne sɛ, seesei deɛ Justice Honyanuga anya deɛ ɔbɛtumi atena asɛm no so bio, wayi no afiri asɛm no so. Sɛ nti a ɔreka saa no, ɔse wɔne nnipa nnum a Wɔn nyinaa hyiaeɛ no, ɛberɛ a wɔkaa wɔn tiri pamm ho no, ɛyɛɛ mmiɛnsa mmienu tiaa ɔtɛmmuafoɔ Honyanuga, na ayɛ sɛ nnipa mmiɛnsa se yɛnyini mfiri hɔ, na nnipa mmienu nso kaa sɛ ɔno ara ɔnsan ntena mu. Na ɛkɔba saa pɛ deɛ a, na dodoɔ no atɛmmuo anaasɛ wadwenkyerɛ no na ayɛ adwuma a enti merekasa yi. Ɛnya deɛ ɛfiri ɛkyena korɔ no, Justice Clemence Honyanuga no, ɔno Dɔkta Stephen Opuni, Koko Board panin a na ɔda ano no, asɛm no ɔbɛtena so bio. Bere a High Court no rekɔ asetena a na wɔn nyinaa pɛ sɛ Owura Ahanyanuga tena mu na alɔyafoɔ no ampene no, wɔde kɔeɛ no na nsɛm a akɔpie mu no no. Na ne nyinaa ne sɛ, sɛ ɛkɔba saa deɛ a, na ɛno nkyerɛ sɛ asɛm pɔtee a wɔde abɔ Owura Opuni Akwan-Adu sɛ wafa kwammɔne so ama ɔman yi abɔ ka no, ebi a yɛatwam, na mmom ɔtɛmmuafoɔ a ɔte mu a ɔno yɛ Justice Clemence Wanyanuga, Ɔno nko ara a odi anim no na yɛyi no afiri eh, kɔɔto no so sɛ ɔntena so wɔ high court hɔ bio na mmom wɔde nipa foforɔ ɛreba abɛhyɛ mu ama owura opuni asɛnnie no deɛ yɛatoa so sɛdeɛ na lɔyafoɔ so kaeɛ. Yɛtoa kaseɛbɔ no so fo adwenkyerɛ no nsusuiɛ no ɛberɛ a eh, Facebook no ɛyɛ eh, Light Sport GH ɛna Light FM 94.9 YouTube ɛyɛ Light FM Official Fa odwintwɛ no nsusuɛ no bra kasɛbo no kyɛ bɛkenka no de ama wo. Na YouTube bere a na wɔ subscribe na wɔ mia dɔma no so enti abere bi a ɛbɛ ba abɛtena ase bi a ɛdeɛ nsa bɛsom no wo bɛnya notification a ɛ ɛbɛ kae wo sɛ kaseɛbɔ bere no aduru o enti light foɔ yɛ firi ase enti wo bɛtumi atena ase na watie yɛ nsɛm no bi. Ɔsoafoɔ no hwɛ eh, ahensie ne ahennie ana afei so ɔsom ahodoɔ dwumadie so, Chieftaincy and Religious Affairs, ɛne Dɔkta Ebenezer Kwadwo Kum. Wɔde adesrɛdeɛ reto Council State, ɛno ne abadwakuo a wɔtu ɔmampaniefoɔ no afei so mpaninfoɔ ɛfo sɛ wɔnhwɛ na manso ne twoma mentwe ne ahensɛm ne ahennie ho manso a ɛrekɔ so wɔ Western Region House of Chief Regents nananom badwa kɛse a ɛwɔ eh, atɔeɛ mantam no wɔnhwɛ na wɔmmɛbɔ ne nsiesie sɛdeɛ ɛbɛyɛ a mpuntuo bɛtumi akɔ so ama nneɛma nyinaa akɔ nkan. Ɔsɛ ahemfo di dwuma sononko wɔ ɔman Ghana mu, enti wɔ ɔman no mu mantam du nsia no, mpuntuo bɛtumi akɔ hɔ deɛ a, na nananom ahemfo wɔ hɔ no wɔn dwumadie asi pi na asi ta. Na mantam biara no, yɛwɔ nananom ahemfo badwa. Sɛdeɛ yɛwɔ Asante mantam Chief of eh, eh, House of Chief, saa nso na Atɔeɛ mantam nso, Yɛwɔ ebi wɔ hɔnom, wɔn deɛ no manso bi rekɔ so, ɛyɛ na wɔsrɛ sɛ mpanimfoɔ mmɛtena ase na wɔnhwɛ na yɛntumi nsiesie ɛma asomdwoeɛ mmra. October bosome ɛwɔ afe a atwam mu no, ɛna nka wɔn rekɔ abatoɔ so akɔto aba de ayi mpanimfoɔ afoforɔ a ɛno yɛ new executive a wɔbɛhwɛ nananom ahemfo badwa ɛwɔ Atɔeɛ Mantam. Nanso ɔpanini baako kɔ akɔgyee ɛyɛ injunction kɔɔto taboɔ de too abatoɔ no so. Ne nyinaa ne sɛ Awula Amehiɛ. payiri wɔ no wɔ pere eh, sɛ dwamtirani na eh, aberante no ɔkɔgye taboɔ no kyerɛ sɛ saa ne din no ɛkuta no no a ɛno ɛyɛ n'akonya din no wɔmpene ɛma wɔno ɛmfa nni adeɛ sɛ anaasɛ wɔmfa ma piri tumi sɛ nananom atena nkonyaa wɔn adwamtirani wɔ atɔeɛ mantam nti no ada abatoɔ no kɔɔ so koraa mpo no deɛ ɔne ne pere no wɔntumi ama no so abatoɔ no kɔɔ so ɛno ɛna mmarahyɛ badwani a wɔwɔ Ahanta West a ɔsan nso yɛ ɛyɛ Minister for Chieftaincy and Religious Affairs no ɛresrɛ mpanimfoɔ sɛ Kanso State mpanimfoɔ mmra na wɔmmɛboa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a twema mentwe a ɛkɔ so a nananom atena nkonyaa badwa ɛno wɔ Atɔeɛ Mantam no ɔbɛhwɛ na wasiesie. Wɔse yɛwɔ nnepa bebree wɔ Atɔeɛ Mantam. Ɛba no ɔyere ɔyere a, ɔyere city, ɛno yɛ Atɔeɛ Mantam. Afei nso wohwɛ galamsey galamsey ahodoɔ a ɛkɔ so no nyinaa nso koraa no a, wɔretu bi sɛesɛe nsase no. Ɔde nsɛm yi nyinaa too dwa deɛ a na dwumadie kɛseɛ bi kɔɔ so a Council of State mpaninfoɔ na ɛyɛeɛ a wɔne nananom atena akonnwa badwa a ɛwɔ Atɔeɛ Mantam ne Western Region Coordinating Council no hyiaeɛ. Na dwumadie no ase na Chairman Dwamtenani ma Council of State, Nana Otuo Serebour Ɔtɔsommienu, srɛ Atɔeɛ Manta nananom atenakonnwa sɛ wɔn ankasa wɔyɛ mpaninfoɔ enti sɛ biribi rekɔ so wɔ wɔn ntam na sɛ nya a, Wonsi nkonnwa na wonsiesie. Ɛno akyi, galamsey, gada dɛ me nsɛr a ɛresɛesɛe yɛn esiwo nsowa ne akwae a yɛrebɔ ho dawuro retu ho fo a ɔmanfoɔ nyan no, wɔn nhyɛ na wɔn nka. Efisɛ na nansa yi daa ne daa nyinaa no, sɛ yɛka sɛ galamsey amena bi abu a, wɔnkomm na ɛyɛ Atɔeɛ mantam. Galamsey, yɛakyere mmeranteɛ no bi, ɛyɛ Atɔeɛ mantam. Galamsey da so rekɔ so, nsuoasuo no akɔyɛ diem, ɛyɛ Atɔeɛ mantam. Enti wɔtena ase nyɛ nhwɛhan ma nsase no nsɛe. Ewiso ɔpanyin a ɔtenaa fie ma ababaawa gyaw adeɛ no, mpanimfoɔ sɛ yɛ a wɔdi ho kyea me. Enti wɔsrɛ sɛ wɔmfa wɔn nan nsi hɔnom. Ná wɔn ntam manso wɔ hɔ na wɔnsɔɔvee. Ɛno akyi galamsey galamsey kɔ so wɔ atɔeɛ mantam nyinaa so. Wɔnhwɛ na wɔnsiesie sɛdeɛ ɛbɛyɛ a mpuntuo bɛkɔ so wɔ mantam no mu.
Adɔkɛfoɔ abɔ amaneɛ sɛ ɛwɔ sɛ Ghanafoɔ hyɛ no nso na ɔhwɛ no yie efisɛ yare bɔne bi a ne din de onchocerciasis asan ayi ne ti na ɛnkyɛ yɛbɛwɔ ho mpaneɛ atia nti obiara mfa ne ho nye saa dwumadie no mu sɛ ɛbɛyɛ a dwumadie yi ɛbɛtumi asi pi. Uncle Sekiasis a yɛreka yi, yɛfrɛ no river blindness, ne din baako no no, na kyerɛ sɛ ɛnam nsuo so tumi de anifira brɛ onipa. Ah, na saa yareɛ yi a yɛreka yi, ɛka yareɛ bɛyɛ sɛ enum a abibire mu atitiriw ha deɛ ɛredi enya, ɛnkanka mmeammea ahodoɔ a wɔnya nsu pa nom na asetena no nso nso nyɛ ohia ɛredi wɔn nya na nneɛma a wɔreyɛ nyinaa no Wɔnenam nsuo basabasa mu na ɛde ba na ɛsan yɛ nsaneyareɛ a wɔmmɔ din koraa sɛ nka ɛbɛsie. Na saa yareɛ yi, deɛ ɛka ɛka ne ho bi a ɛtaa sɛe nnipa na ɛhu na ɛsɛe abrabɔ no baako nso nso ne lymphatic filariasis. Ɛno nso sɛdeɛ wobɛhunu no, ɛfrɛ no elephantiasis na kyerɛ sɛ ɛɛ wo nan no ɛtumi yɛ gyepim ne twi ɛno no. Saa na trachoma ɛna afei Eh, schistosomiasis, ɛno nso bilharzia ne ɛfrɛ no na kyerɛ sɛ dwonsɔ mu mogya anaasɛ dwonsɔyadeɛ ɛno ɛno no na saa yareɛ nyinaa yɛ yareɛ a nokorɛ ni baabi a wobɛhunu sɛ bi apue biara no na ɛyɛ bea a nnipa ɛwɔ hɔ no nya nsu pa nom mpo sɛ deɛ nansa ɛsii wɔ fe so mpɔtam hɔ a nnipa ne anantwie ɛnom nsu korɔ no Nyame amoa pɛ wobɛhu sɛ Uncle Psychiatrist yi ebi bɛtumi asi hɔ na adi nipa a ɛwɔ hɔ nya. Dɔkta Kuma Aboagye Patrick, ɔno na ɔyɛ Director General ma Ghana Health Service ɛna ɔde nsɛm yi too dwa ɛnɛ da yi. Wɔkyerɛ a na mansini bɛyɛ sɛ aduɔson ɛwɔ man yi mu ɛna mpanimfoɔ ahunu sɛ saa yareɛ yi Ɛsan keka ne ho a ɔsɛ ntɛntɛm ara so yɛpɛ nnuro na yɛwɔ tia. Wɔse bosome a yɛbɛsi mu no ne da ɛtɔ so nkron de kɔsi na aduonu mmienu so, 9th to 22nd August 2021 yi ara ɛna adɔktafoɔ ne ape afei apɔmuden asoɛeɛ no aboa wɔn ho a nnuro wɔn nsa aka bi a ɔrebɔ mmɔden ara sɛ ɔman yi mfa na nyinaa no wɔbɛwurawura na wɔawowɔ de atia Ne saa nti wɔbɔ amanneɛ sɛ ɛbɛyɛ a amanfoɔ bɛda wɔn ho so na ɛberɛ no so no ɔba wɔn nkyɛn a, ɔnkɔ ɔtweetwe wɔn ho nkɔka sɛ bi a ɛno nso ɛyɛ corona anaasɛ biribi saa. Daabi, ɛsi pae koraa. Wei deɛ ɛnyɛ coronavirus asɛm, ɛna ɛnyɛ HIV asɛm a wei deɛ ɛno ɛnam nsuo mu ɛna ɛba otiri anyɛ yie a daakye ɛtumi de anifira ɛbrɛ wo nipadua no a kyerɛsɛm nso aka asi so pefee sɛ onipadua no ne kanea ɛne ani no Na sɛ ani no nya firi adeɛ a, na esum na ato a onipa biara wɔnhwɛ anim hu sɛ esum bɛto hɔ. Yɛ a na mpanimfoɔ koraa de wɔn kasam no wɔtaa ka sɛ ɛyɛ abusudeɛ anaasɛ yɛsua ayi anifiraeɛadeɛ ɛne sɛ me bɛrima a ɔtadua mu nso eh, aban bɛgye wo tuo. Ɛno deɛ hia mmarima no paa a wɔmpɛ bi atie koraa sɛ ɛbɛbɔ abrabɔ mu. Ɛno nti ɛna ama Dr. Kuma Aboagye asi so sɛ saa amansini ahodoɔ a atototomoɔ no nso Munya aboterɛ na nkyɛ koraa baa no ayɛ nhyɛeɛ a yɛbɛba mo nkyɛn na ɔde nnuro yi nyinaa abɛwɔ mo. Afei Dɔkta Kofi Asemanyi Mensah a ɔno nso ɔyɛ National Programme Manager da saa yarebɔne yi nyinaa ano no, ɔno nso watu amanfoɔ fo na ɔkyerɛ a aban no tɔrɛ bi a na ɔntwentwɛn ne nan ase wɔ nneɛma bi so ho a yɛ a na ɛno nyɛ ɔsɛ adwumayɛfoɔ no nso bi suban koraa ɛmmoa ɛmma saa yarebɔne ahodoɔ a yɛka sɛ yɛbɛko atia yi nkɔ so yɛ fi sɛ ɔno ara nim sɛ ne yɔnko nipa gyepim ayɛ no ebi koraa a ɔkɔ ne ho a na ne ho yɛ ne nyan anaa biribi saa ɛba sɛ nipa no yareɛ no aseɛ tuo no yɛ a na ayɛ dene ɛnkanka ɔnko sɛ kaa sisi ɛyɛ nipa a ɛyɛ adeɛ a na ahomete paa sɛ ne nti amanfoɔ nya ahodasoɔ na wɔnya ɔdɔ ne tema ma amanfoɔ sɛ ɛbɛyɛ a korɔ a wɔrekorɔ no nso no, wɔn nso bɛkɔ akɔyi wɔn yam na wɔayɛ adwuma soronko de aso adehyeɛ ama sɛ nnuro no hyɛ aseɛ sɛ yɛ wɔ so a wɔbɛfiri wɔn akoma mu na wɔawo ne yie na amanfoɔ nso de akoma pa agye nnuro no atom na aboa ama onchocerciasis a ɛrepere ɛsan akeka ne ho wɔ man mu no aseɛ ɛbɛtiri. Yɛtoa kaseɛbɔ no so wɔ nwomasua nsɛm mu. University Teachers Association of Ghana, UTAG, Na wɔn wɔ nkorabata bebree. Na wei no yɛ suapɔn deɛ nti suapɔn suapɔn ɛwɔ ɔman Ghana mu no wɔn akyerɛkyerɛfoɔ no nyinaa na wɔn aka abom wɔn ate kuro baako sɛ yɛ Funkuro mu mma a wɔato ne din sɛ UTAG na wɔn kyerɛ sɛ yɛn nkɔ nwa mma fie mmɛbu anna ɛna yɛn nkɔte woɔ so nwie mfa yɛn nsa mpopa dua ho ɛwɔ sɛ wotafrɛ wo nsa fisɛ bia na ebi aka wo nsa ano ɛwoɔ so deɛ Ɛyɛ dɛ paa. Enti sɛ wɔbɛyɛ adwuma sɛ akyerɛkyerɛfoɔ bɛkyerɛ adeɛ, bɛkasa saa kasa so deɛ ɛyɛ ya papa na wo mene mu bɛwo na ɛbɛdu bosome na akatwie a ɛwɔ sɛ nka wo nsa ka deɛ atwe ato hɔ no wo nsa nka no deɛ, ɛnneɛ wɔn ne aban no ɛntwe koraa. Enti deɛ wɔreka nie, Nyankopɔn ba sɛ yɛ Adɔm Boa a, bosome a yɛreba abɛsi mu deɛ ɛdi anim yi ara, August bosome da a ɛtɔ so mmienu pɛpɛɛpɛ, na kyerɛ sɛ Adwuma da a ɛdi anim yi ara no, wɔn de wɔn adeɛ nyinaa bɛgu hɔ sɛ akyerɛkyerɛfoɔ. President ma UTAG yɛ Professor Charles Marfo, wɔno na egyina kuo no ananmu kasaeɛ. Wɔse Single Spine Salary Structure, ɛno yɛ nnyinasoɔ ne tokuro bi a yɛhwɛ so na yɛde tua aban nnwumayɛfoɔ ka. Na wɔn firi aseɛ 2012 no, na ɛma kwan sɛ entry level, na kyerɛ sɛ lecturer, obi a ɔkyerɛ adeɛ wɔ suapɔn mu no, Na nka ne sika no, na nka wode ba eh, dɔla no mu a, na nka ɛyɛ eh, two thousand and eighty four dollars. Enti wode kɔ Amerika dɔla no mu a. Nanso aban bɛkɔ aban bɛba no, wɔntua saa sika no a wɔate so ama no aba fam a wɔkyerɛ sɛ ɛmmoa kɔ ama wɔn dwumadi nkɔ nkan. Yɛsii afe a ɛtwaam mu twenty twenty no, na eh, wɔn akatua salary no, ɛde market premium no, woka bom a, obi a ɔkyerɛ adeɛ wɔ ɛyɛ aban suapɔn sɛ ebia kan UST anaasɛ osua adeɛ wɔ Legon anaasɛ wɔkyerɛ adeɛ wɔ CCC no na wɔgye eh, 997.84 dollars enti wode ba Ghana sika mu a ɛyɛ 5687 nanso ɛsɛ no ɛnuru saa de ate so na kyerɛ sɛ eh, bosome no Ɛyɛ thousand five hundred per month eti wohwɛ deɛ na ɛyɛ two thousand and eight deɛ mpanimfoɔ kaa yɛ kɔsi two thousand and twelve sɛ na nka yɛntwie two thousand and eighty four point forty two dollars no wɔn ɛnyɛ saa ɛno na wɔrekyerɛ mpanimfoɔ sɛ ɛso te ate no yɛn kaa sɛ yɛnto wɔn akatua mu na mmom deɛ single spine salary nhyehyɛe no ɛkyerɛ no ɛno pɛpɛpɛ na wɔrekyerɛ mpanimfoɔ sɛ yɛmfa ɛma wɔn ɔse ɛso ate bɛ sɛ one thousand and eighty four point fifty seven dollars a ɛno yɛkyerɛ sɛ Amerika dɔla no apem ne akyire Enti wɔbɛsrɛ aban sɛ, Ɛfiti ɛnnɛ ɛrekɔ kɔsi Dwoada deɛ, sɛ wɔnim na sɛ wɔnim, na sɛ akatua no kyerɛ sɛ, sɛ wɔma hɛdɛ o, bosome no aso. Mekura me nhyɛ sɔre no, bosome no aso o. Enti ɛfiti nnɛ ɛɛ bosome da ɛtɔ so aduonu nwɔtwe kɔsi Dwoada na yɛtua wɔn ka. Enti saa ɛɛ sika no wɔanya deɛ na kyerɛ sɛ, Dwoada no aba abɛtɔm. Enti ɛtɔm na sɛ nso yɛ deɛ a na kyerɛ sɛ wɔakɔ strike.

Entry, en, yes, yes, nti uh, entry level lecturer Ghana ɛyɛ mm. two thousand and eighty four dollars nti mm. ɛwɔ dada nye sɛ afei na mm. wɔn request ɛna wɔn ka sɛ yɛn ka sɛ yɛn tum na emom deɛ ɛwɔ no deɛ ɛsɛ fata no yes yɛn fa ɛma wɔn sisan na wɔn ka eighty four dollars ɔbɔ yɛn no ɛyɛ twenty ɛɛ from twenty twelve.

ɛɛ sɛ ɛno yɛba sɛ sɛ kuku deadeɛ wɔ nnɔɔ die o kuku bɔ director kɔ yɛ yi a bosom yɛ sɛ kɔ yi a ɛsɛ sɛ ɔkɔ osu apɔm ɔkyɛkyɛ ne nɛkyɛ nadeɛ ɛsɛ akyɛkyɛfoɔ ne sɛ ɔma ni abere o ɔmo ntena se me nsisi wɔ mo saa ae nsuafoɔ yɛtoa kaseɛbɔ no so bɛɛ sɛ abosome mmiɛnsa no mu ɛwɔ afe mu na ɛkɔbaa sɛ ɛlupira ne tu firi nkran na ɛkɔ ɛɛ waa ɛɛ ɛyɛ waa ahenkuro no mu no Ne nyinaa ɛkɔbaa sɛ na ɛwɔ sɛ wɔgyaeɛ. Sɛ nti ɛkɔbaa sɛ na ɛwɔ sɛ ɛgyaeɛ no ne sɛ, alupire no wɔn a ɛka saa wiemhyɛn ahodoɔ a ɛtu kɔ waa no, na wɔn adi kan bɔɔbɔ amanneɛ abɔ mpanimfoɔ nso kɔkɔ sɛ wɔtu na wɔrekɔ anaa wɔtu na wɔreba a, yɛ a na nneɛma bi wɔ wo kwan no mu a ɛbi ɛyɛ nnua ɛne ɛyɛ eh, vodafonefoɔ mask ahodoɔ bi a ɛsiisi ɛkwan no mu no, yɛ a na ɛtaa ɛha wɔn nti bɛyɛ a aban no ne mpanimfoɔ anya ho biribi sɛ bɛyɛ a Daakye bi no, yɛne bi nkosie. Ɛbaa saa no, mpanimfoɔ a wɔn mpɔtam hɔ tiee ma aban koraa kaa sɛ, ɛbɛyɛ dea sɛdeɛ lupiri no, ɛtu hwii a ɛkɔ waa pɛpɛɛpɛ na ɛkɔgyina no, wɔntwe nsɛn ma ɔnyɛ ho adwuma nwie ansa. Meka sɛ, wɔbɔɔ Ɔsoafoɔ Kwaku Ofori Asiamah amanneɛ na wahyɛ nneɛma ase a, wɔkaa sɛ wɔnkɔbubu nnua no na Vodafonefoɔ machine bi a ɛsi hɔ no nso, wɔntutu a, saa berɛ yi deɛ abɛtɔ dwa sɛ wɔatu ne nyinaa awie enti, kwan no ada mu sɛ alupre no bɛsan ahyɛ aseɛ atu afiri Nkran na akɔ Waa. Ɔsoafoɔ a ɔno ɔhwɛ Upper West Region no soɔ, Dɔkta Hafiz Bin Saleh na ɔde nsɛm nyinaa too dwa ɛnɛ dɛ na ɔrekyerɛ mu sɛ, Nokorɛ ni, adwuma a mpanimfoɔ adi no hɔ no asɔ ani pa ara, na ɛberɛ a ɔbɔɔ nsɛm yi ho amanneɛ no, Ɔsoafoɔ Kwaku Asiama, wamma nsɛm no anna hɔ koraa na ɔne aban mu mpanimfoɔ tuu anan a ɔkɔɔ hɔ na ɔkɔhwɛeɛ sɛ saa nneɛma a ɛyɛ akwansideɛ yi nyinaa ɛbɛfiri hɔ. Ɛno na ɔkyerɛ a na wasan atwerɛ ho nkrataa nyinaa de akɔ sesei deɛ ɛkwan no mu ada mu a ɛlopere no bɛtumi atu aba a ɔnsusu sɛ ɔhaw biara ɛbɛsie. Owura yi kyerɛ a na watwerɛ nwoma no nso bi de akɔma Ghana Airport Company foɔ na afei African World Airline a wɔn nso na ɛtaa ɛkɔ hɔ no na afei deɛ ɔse deɛ wanya nteɛ koraa ne sɛ ɛlopere ahodoɔ bebree ne wadwumayɛfoɔ no ani agye sɛ wɔakwan no asan ada mu a wɔn nyinaa bɛba Enti wɔse wɔto ne nsa frɛ wɔn sɛ wɔmmoa wɔn ho na wɔmmra. Mmom, wanka da no pɔtee ansi so sɛ bi a ɔkyena na naawɔtwe a yɛbɛsi mu yi na alupere dwadie no resan abɛhyɛ aseɛ wɔ hɔ. Nanso wɔkyerɛ a na wahyɛ no bɔ sɛ ɛnkyɛ koraa saa akwantuo no bɛsan ayɛ adwuma wɔ hɔ. Dɔkta Bensali kyerɛ a na ɛwɔ sɛ mpanimfoɔ ma wɔn ho yɛ ha na wɔka sɛ alupere no nhyɛaseɛ ntu mmra ɛfiri sɛ Ghana Development Summit bi rebɛkɔ so wɔ waa hɔ a Wonim sɛ aban mu mpanimfoɔ ahodoɔ bɛba, ɛnyɛ adeɛ a wɔbɛforɔ kaa, aeroplane na ɛbɛsa afata. Afei nnipa no bi nso firi amanɔne bɛba, na wɔde wiemhyɛn bɛsi nkran, na wɔsan afa kaa afora ahwi aba hɔ a, ɛno yɛne a yɛbɛgu yɛn ho anim ase. Nnipa no wɔbɛbrɛ dodo. Afei bi a wɔbɛtena dwa no mu a na ɔtonko Ɛno ɛnsɛ mfata. Ɛyɛ sɛ ɛno nti wɔn mmie ntom. Ɛna onim sɛ ambassador ahodoɔ a ɛyɛ aban ananmusifoɔ ahodoɔ nso nso bɛba saa dwumadie no bi a, sɛ Ghana yɛ a mo yɛ ho mmɔdene a mɛlu pere antu amfiri nkran amma waa hɔ pɛɛ na ɛkɔba sɛ wɔnsi kwan mu nsan nante anaa wɔmfa kaa na ɛmmra a, ɔbrɛ no bɛdɔɔso de a na yɛagu yɛn ho anim ase. Nti anim anim yi ara, Owura Kwaku Ofori Asiamah adesrɛdeɛ na ɔde resi no soɔ ne aban no Sɛ wɔma wɔn ho nyɛ ha na wiemhyɛn no nsan ntu mmra sɛ ɛbɛyɛ a adehyeɛ wɔ hɔ nso ɛho bɛtɔ wɔn ama adwadie ne asikasɛm nso nso ɛbɛtumi akɔ so amena ayɛ akɔnnɔ ama wɔn ɛyɛ hunu sɛ yɛtrɛ yɛn ntabaa mu wɔ akwantuo mu wɔ wiemhyɛn nso nso deɛ mu a na afei deɛ yɛasi pi Enspar Company Limited de te ba measure ba wɔso baako ɛma ɛma eh, contraceptive eh, ɛboa paa sɛdeɛ ɛma eh, sɛ woyɛ wie a wotumi ɛkɔ nom sɛdeɛ ɛbɛyɛ nyinsɛn ma no saa so ɛna mmarima so ɛdeɛ aba ɛno nti awafoɔ no afei so mo a eh, motew a monyɛ ma no sɛ mobɛfa yɛ funu na ma wo ba no nso